Этем алли темӗн те тума пӗлет. Унччен ҫынсем вут-ҫулӑм чӗртме тата хӑйсен кил-ҫуртне ӑшӑтма, вӗри апат пӗҫерме пултарнӑ. Вӑрманта пурӑнса, ҫӗр сухаласа, тырӑ ҫитӗнтерсе ҫӑкӑр пӗҫерме вӗреннӗ. Пӗрремӗш ракета туса пӗрремӗш хут ҫынна космоса та янӑ. Ӳкерме те тӗрлӗ музыка инструменчӗ ӑсталама та пӗлеҫҫӗ пирӗн Чӑвашсем пирӗн ҫынсем ҫапла темиҫе хутлӑ чаплӑ ҫуртсем те купалаҫҫӗ алӑпа, йӑлтах алӑпа. Этем алли мӗн кӑна тума пӗлмест-ши? Ҫак алӑпа эпир шкул, университет ӗҫ алӑкӗн хӑлӑпне тытса уҫнӑ. Чӑнах, калаҫмалли нумай. Алӑпах пӗр-пӗринпе вӑй виҫме те пулать, хӑлаҫланса мар ӗнтӗ армрестлинг енӗпе тупӑшса. Ҫапла, паян та пирӗн патра хӑнара армрестлинг енӗпе Раҫҫей спорт маҫтӑрӗ Ҫамрӑксем хушшинчи Европа чемпионӗ ятне ҫӗнселнӗ Олеся Михайлова. Вӑл Канаш районӗнчи Ешкилт, аха, терӗс Шуркасси шкулӗнче вӗреннӗ Ешкилт ялӗнче ҫуралса ӳснӗ. Олеся чи малтанах паянхи уявпа, ҫуралнӑ кунпа сана саламлатпӑр. Тавтапуҫ.
Олеся, мӗнле пуҫланчӗ-ха сан кунӑн? Ҫуралнӑ кунра эсӗ килтӗн пирӗн пата хӑнана, эпир сан чӑрмантармарӑмӑр-и? Ҫук, чӑрмантармарӑр. Ҫуралнӑ кун паян манӑн пите аван пуҫланчӗ тес пуль. Эпӗ пан будильник кӗрлеме пуҫличченех ҫурт сийт маларах вӑрантӑм. Кунта ӗнтӗ васкаса килтӗм эфира ӗлкӗрес тесе. Сивӗ пулнине сисмерӗм. Мана темшӗн питӗ ӑшӑ пек туйӑнчӗ. Мӗн паян паян ӗнтӗ мана ҫак Уяв пулни ман пурнӑҫри чи пысӑк уяв ӗнтӗ вӑл ҫуралнӑ кун. Уяв пулни мана паян ӑшӑтать пулӗ. Саламлатпӑр тепӗр хут. Пирӗн сӗтел те паян тулӑх. Уяв кӗреки тулли ҫапла вӗт. Уяв кӗреки тулли тата питӗ шӑрши пек туятӑп, питӗ тутлӑ кӗреке. Олеся, чӑнах та алӑпа эпир вӑй виҫме те пултаратпӑр, анчах та ахаль-махаль пулмасть ведь-ха, унта та йӗрки пур, унта та хӑйне май йӗркене пирӗн пӑхӑнмалла. Ҫавӑнпа та Айтар Хасанпа тӳрех мана кӑтартха мӗнле тӗрӗс ал вӑйӗ виҫмелле-ши? Тӗрӗс ал вӑйӗ виҫмен те сӗтел кирлӗ. Сӗтел ҫине ҫапла алӑсене лартаҫҫӗ те судья тӑрать айӑккинче. икӗ судья тӑрать тата. Пӗри тӗп судья, теприн те пулӑшса пыраканӗ. Вӗсем ҫакна, ҫакна алла тӗрӗслеҫҫӗ, тӳрӗ тӑмалла. Пирӗн хулпуҫҫисем пӗр пек пулмалла сӗтел хушшинче. Вара ӗнтӗ судья старт тесе калать те, старт парать те ӗнтӗ, ready go тесе, вара ӗнтӗ кӗрешме пуҫлаҫҫӗ. Унта ӗнтӗ хӑвӑртлӑхне, кам хӑвӑртрах вӑл ҫӗнтерме пултарать, кам вӑйлӑрах вӑл ҫӗнтерме пултарать, унта техника тӗрлӗрен, кӗрешмелли техника. Ҫавӑнпа та кам нумайрах нумай ҫул тренировкӑсем ирттерет, кам ӑстарах ҫавӑ ӗнтӗ ҫӗнтерет. Унта... Эс вара вӑйпа ытларах илетӗн е хӑвӑртлӑхпа? Мана ытларах ӗнтӗ хӑвӑртлӑх кирлӗ. Хӑвӑртлӑх. Тӳрех, тӳрех хуратӑн. Хӑвӑртлӑх, хӑвӑртлӑх вӑл пысӑк вырӑн йышӑнать. Ой, мана ку пӑхма питӗ интереслӗ. Кам ҫӗнтерет тесе.
Олеся эп сапа тупӑшма хӑратӑп, эс ватӑ пӗр ҫепкунтрах тӳрех ҫӗнтерме пултаратӑн. Ну, тупӑшмастпӑр ӗнтӗ. Ҫапла, уйрӑмах паян ҫуралнӑ кун. Олеся, эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, ҫак спорт енӗпе эсӗ шкулта мар, университетра кӑсӑкланса кайнӑ. Ҫапла, эпӗ шкул вӗренсе пӗтерсен август уйӑхӗнче Чӑваш патшалӑх университетне вӗренме кӗтӗм, приказ тухрӗ те тепӗр эрнерен пирӗн Канаш районӗнче физкультурниксен кунне уявларӗҫ. Унта илсе карӗҫ мана шашкӑла выляма. Манӑн каяс та килместчӗ. Анчах та манӑн ачаран ҫапла пысӑк ӗмӗт пурччӗ манӑн. спортсмен пуласси. Спортсмен пулса пысӑк ӑмӑртусене кайса курас килетчӗ. Ну, Турри пулӑшрӗ пулӗ тетӗп. Ҫав физкультурниксен кунӗнче хамӑн тренера Алексей Леонидович Атласкина тӗл пултӑм. Унпа паллашса кайса эпӗ армрестлинг секцине ҫӳреме пуҫларӑм. Вӑл шӑпта эпӗ вӗренме кӗнӗ университетра нумай ҫул ӗҫлет ун чухне. Халӗ те ӗнтӗ вӑл унтах ӗҫлет. Вот Алексей Леонидовича тӗл пулнӑран манӑн пурнӑҫ Интереслӗрех пулса кайрӗ. Тӗрлӗ ӑмӑртусене кайса курма май килчӗ, тӗрлӗ регионсене, ҫӗршывсене питӗ питӗ савӑнатӑп мана Турри ҫапла ҫул уҫса панӑшӑн. Ҫӗршер, ҫӗршер ӑмӑрту пулчӗ пулӗ-ха ӗнтӗ сан пурнӑҫра паянхи кунччен ҫапла вӗт-ха. Эсӗ журналистика факультетӗнче вӗреннӗ, хӑвӑн ӑсталӑхта аталантарнисӗр пуҫне вӑл спортпа питӗ туслӑ пулнӑ, маншӑн сана пурнӑҫра пулӑшса кӑна пынӑ. Мана спорт яланах пулӑшса пынӑ. Эпӗ пӗрремӗш курсрах физкультурӑпа спорт министерствине практикӑна ҫӳреме пуҫларӑм, спорт журналистикипе интересленсе карӑм. Вара ӗнтӗ ҫулсем иртнӗҫемӗн мана тӑваттӑмӗш курсра чухне ӗҫе чӗнчӗҫ. Спорт министерствинче эпӗ пресс-службӑра пулӑшакан пулса ӗҫлерӗм. Мана ҫак ӗҫ питӗ килӗшетчӗ, вара ӗнтӗ вӗренсе пӗтерсен эпӗ унтан кайрӑм. Кайран ӗнтӗ Икӗ пин те кун пиллӗкмӗш ҫулта шутласа пӑхрӑм та эпӗ радиора передача йӗркелесе ярас мар-ши тесен те Чӑваш наци радионе килсе пӑхрӑм. Мана Олег Иванович Прокопьев ун чухне ман сценарине пӑхрӗ те санӑн пуласлӑх пысӑк терӗ. Мана хавхалантарса ячӗ ун чухне. Вот ҫавӑн чухне ӗнтӗ эпӗ передачӑна йӗркелесе ятӑм та кайран вӑл ҫур ҫул кӑна тухрӗ. Халӗ ӗнтӗ кӑҫал декрет отпускӗнче ларнӑ чух мана Ҫак передачӑна тепре йӗркелесе яма ыйтрӗҫ халӗ ӗнтӗ Чӑваш наци радиовӗнче кашни эрнерех шӑматкунта та вырсарни кун спорт передачи тухать «Старт» ятлӑ вӑл. Мана ӗнтӗ пӗлекенсем, мана паллакансем кашни эрнерех итлетпӗр теҫҫӗ, кӗтетпӗр теҫҫӗ. Мана ҫакӑ питӗ хавхалантарать, савӑнтарать. Ытларах чӑвашла передачӑсем тӑвас килет тата. Мӗншӗн тесессӗн Хам чӑвашла калаҫнӑ май, чӑвашла калаҫакансене нумайӑшне пӗлетӗп. Хамӑн ялта та, ытти районсенче те вӗсем питӗ кӗтеҫҫӗ передача тухасса. Олеся, чӑнах та эсӗ питӗ маттур. Эпӗ пӗлнӗ тӑрӑх, э, пӗрремӗш ачана ҫуратсассӑн эсӗ темиҫе уйӑхранах вӗт-ха тӳрех хутшӑннӑ ӑмӑртӑва. Пӗрремӗш ачапа эпӗ чӑнах та виҫӗ вӑл виҫӗ уйӑхра чухнех ӑмӑртусене ҫӳреме пуҫланӑ. Унпа час-часах пӗрле ҫӳреттӗм. Ӑна Раҫҫей чемпионатне те илсе кайрӑмӑн чух вӑл пӗрре тултарнӑччӗ. Раҫҫей спорт мастерӗ нормативне пурнӑҫлас тесе мӗншӗн тесен унччен илеймерӗм ҫак ята. Вара ӗнтӗ ачана пӗрре тултарнӑскере илсе кайрӑм. ӑмӑртура эпӗ кӗрешме тухатӑп ачама кӑрать ытла пӗчӗккӗ упаленсе ҫӳрет. Ну, Апла пулсан спортсмен ӳсет, хӑнӑхса каять те вара. Мӗн пӗчӗкрен амӑшне курса. Паллах, спорт енӗпе аталанса кая. Ну, хампа пӗрле яланах ҫӳрет. Вӗсем, ачасем, вӗсем амӑшӗ, ашшӗ мӗн тунне вӗсем пӑхса тӑраҫҫӗ. Тренировка ирттеретӗп, вӗсем ман хыҫҫӑн упражненисене, хӑнӑхтарусене тӑваҫҫӗ. Вӗсене вӑл тӗслӗх пулӗ тесе шутлатӑп. Вот ҫапла вӑл Турцине те тӗнче чемпионатне кайса килчӗ ҫулталӑк ҫурра чухне. Вара ӗнтӗ халӗ те вӑл питӗ пӗчӗк пулнӑ ӗнтӗ, анчах та сӑнукерчӗксене видеосене курсан аса, аса илнӗ пек ӗнтӗ вӑл каласа парать. Эпӗ ҫанта пулнӑ, ҫанта пулнӑ тесе ӗнтӗ вӑл ачана ачан мировоззрение теҫҫӗ вырӑсла мировоззрение тавракурӑмне тата анлӑлатать тесе шутлатӑп пӗрле илсе ҫӳрени. Питӗ кӑмӑллӑ сан баян ҫуралнӑ кун, пысӑк уяв. Хӑвна мӗн кӗтнине пӗлетӗн-и баян? Ҫӑлтӑрсен пӑшӑлтатӑвне итлер мар-ши? Юрать, итлер.
Хӑш ҫӑлтӑр палӑкӗпе ҫуралнӑ-ши, Олеся? Эпӗ ухӑҫӑ, стрелец. Апла итлетпӗр халех. Пӗлетпӗр, баян пире мӗн кӗтнине те.
Ҫӑлтӑрсем, паллах, тӗрлӗрен сунаҫҫӗ, анчах та хӑвӑн тӗллеве, хӑвӑн шухӑша пурнӑҫлама нимӗн те сире ан чӑрмантартӑр, яланах ыррипе пурӑнса малалла утмалла пултӑр. Ҫирӗп утӑмпа утӑмламалла пултӑр паян та. Ҫӗнӗ кун пуҫланчӗ, апла ӗмӗтсем те пурнӑҫланччӑр. Пирӗн патра хӑнара паян арӑм рестлинг енӗпе Раҫҫей спорт маҫтӑрӗ, ҫамрӑксем хушшинче Европа чемпионӗн ятне ҫӗнсе илнӗ Олеся Михайлова. Олеся бир питӗ кӗске ыйтусем хуравла шыраса тупрӑмӑр кӗске хуравсем те кӗтетпӗр ҫавӑнпа та хатӗр эсӗ ыйтӑма хутшӑнмашкӑн хавхалану ҫухатнӑ вӑхӑтсем пулаҫҫӗ ун пек чухне мӗн тӑватӑн
пулаҫҫӗ ун пеккин те пурин те пулать пултаруллӑ ҫынсен ытларах та пулать пулӗ ун пекки мӗн тӑватӑр
Илемлӗ юрӑ итлетӗп. Илемлӗ юрӑпа.
Ҫӗнтерни лайӑх, анчах сан пурнӑҫӑнта выляса янисем те пулнӑ пулӗ. Ҫав пулӑм хыҫҫӑн сан кӑмӑл-туйӑму улшӑнать-и выляса янӑ хыҫҫӑн калӑпӑр? Пулать.
Малтанах ӗнтӗ чунра йывӑр, анчах та кайран пӗчӗккӗн-пӗчӗккӗн пӑхтӑртсен те шутлатӑн, ун пат тӗнче пӗтмест, Малалла пурӑнмалла, вара урӑхларах пӑхма пуҫладӑм. Апла ҫирӗпрех, ҫирӗпрех пулатӑн. Спортран эсӗ мӗнле канатӑн? Вӑхӑта мӗнле ирттеретӗн?
Эпӗ ӗнтӗ спортран канатӑп мӗнле? Хӑш чух сӑвӑсем ҫыратӑп, калавсем ҫыратӑп. Нумайӑшӗ пӗлет, эпӗ ҫамрӑк ҫыравҫӑ, сӑвӑҫ. Спортри ҫитӗнӳсем патне ҫитмелли ҫул йӗри-вӗри Ну, пысӑк ҫитӗнӳсем тӑвас пулсан йывӑр. Унта травмӑсем хӑш чух ӗнтӗ пулаҫҫӗ. Хӑш чух йывӑрлӑхсем сиксе тухаҫҫӗ. Вӗсем йывӑрлӑхсемсӗр пулмасть. Ӑмӑрту вӑхӑтӗнче хӑвна еплерех лӑплантаратӑн, ӑнӑҫу патне ҫитмелли майсем, мелсем пур-и санӑн? Ну, хама лӑплантарма ӗнтӗ кӗлӗ вулатӑп ӑмӑрту пуҫланиччен.
Ҫакӑ мана ӗнтӗ пулӑшать. Хӑш тренера тав сӑмай калас килет?
Манӑн тренер Алексей Леонидович Атласкин, Чӑваш Республикин тава тивӗҫлӗ тренерӗ, ӑна эпӗ тав сӑмахӗ калатӑп. Вӑл манӑн тӑван пекех. Спортсменсем мӗнлерех апатланаҫҫӗ-ха? Мӗн ҫиеҫҫӗ е ҫимеҫҫӗ? Спортсменсем ытти ҫынсем пекех ҫиеҫҫӗ, анчах та ӗнтӗ ӑшалани сахалрах ҫимелле, пылакне сахалрах ҫимелле. Спорт ҫемье пурнӑҫне еплерех витӗм кӳрет? Спорт мана ҫемьере пулӑшса кӑна пырать. Пӗртте кансӗрлемест, вӑл мана хавхалантарса пырать ҫемьере. Ҫӗнтернӗ е выляса янӑ хыҫҫӑн макӑрнӑ пулман-и?
Пӗр хутчен кӑна эпӗ макӑрнӑ, икӗ пин те вунпаттӑмӗш ҫулта призера лекеймест пуль тесе. Тата астӑватӑп, икӗ пин те унтаттӑмӗш ҫулта Европа чемпионатӗнче финал пуҫланас умӗн эпӗ ун чухне макӑрнӑччӗ. Хӑранӑччӗ эпӗ питӗ. Манӑн питӗ ҫӗнтерес килнӗ. Ну, макӑрнине питӗ халь те астӑватӑп. Пушӑ вӑхӑта епле ирттернӗ пулӑттӑр юлташсемпе пуҫтарӑнса похода е социаллӑ сетьсенче ларса?
Юлташсемпе ытларах эпир пуҫтарӑнса пӗрле калаҫса, шӑкӑл-шӑкӑл калаҫса кулса ирттерме юрататпӑр. Уйрӑмах ӗнтӗ спортри юлташсемпе. Хӑвӑр ачасене спорт енӗпе янӑ пулӑттӑр-и? Ачасен интерес пур пулсан вӗсем эпӗ спортпа туслине кура хӑйсем те интересленине пӗлетӗп, ҫавӑнпа та каясшӑн пулсан вӗсене эпӗ ӗнтӗ спортпа туслашса Санӑн пурнӑҫри девиз? Яланах ырӑ хыпарсем пирки калаҫмалла. Япӑх йывӑр пулсах пырать, япӑххи пирки калаҫас марччӗ. Ырри ҫинчен калаҫсан пурнӑҫ та илемлӗрех. Питӗ кӑмӑллӑ.
Тепӗр хут. Тепӗр хут Олеся сана ҫуралнӑ кунпа саламлатпӑр. Ҫуралнӑ кун пылак ҫимӗҫсемсӗр иртмест. Ҫапла, Алексей? Ҫавӑнпа та эпӗ шутлатӑп, питӗ пылак э, курӑнать. Кунта э, ятарлӑ мӗне те инструменчӗ те пур. Ҫавӑнпа та касса э, сана ҫуралнӑ кунпа саламлатӑп. Пӑр, саламлатпӑр. Саламлатпӑр, Олеся.
Ӗмӗтӳсем пурнӑҫланччӑр, ҫемьере яланах килӗшӳ хуҫалантӑр, мӑшӑр хисеплетӗр, ачасем вара юратчӑр. Акӑ, сывлӑх пултӑр. Хӗрлӗ, хӗрлӗ куратӑр-и? Ҫуралнӑ кунпа.
Саламлатпӑр. Илемлӗ юрӑ та савӑнсах парнелетпӗр. Олеся Михайлова пулчӗ пирӗн патра паян хӑнара. Эпир вара торт ҫиетпӗр юрӑ вӑхӑтӗнче.